Барыгызга да хәерле көннәр, хәерле кичләр, кем кайчан карый дигәндәй. Э, нәрсә әйтәсем килә, кызлар, барыгызны котлыйсым килә. Без бик уңышлы гына каталогны яптык. Менә хәзер бүген без яңадан эшли башлыйбыз, яңача, яңа көчләр белән яңа каталогка керәбез. Э, бу каталогта безнең э, планнар бар, бик зурдан зур планнар. Без инде сезнең барыгыз белән, лидерларыбыз белән э, бу айда, бу айда дип инде июль аенда, июль башында, 2 июльдә ала бирсә, э, очрашу планлаштырабыз. Монда инде безнең серебряный көмеш директор чакырылган. Ул безгә инде система турында аңлатачак, безгә яңа система кертәбез үзебезнең эшебезгә. Шуңа күрә бик э, зур шундый чара көтелә. Барлык лидерларымны да, кызларымны да барыгызны да көтеп калам әлеге кичәгә. Ә инде каталогка килсәк, без сезнең белән шулай ук өйрәнүләрне дәвам итәчәкбез. Без инде сораштыру үткәргән инде группада. Шул сораштулар буенча билгеле бер темаларны без сезнең белән карап үтәрбез. Нинди темаларга тукталабыз дигәндә, темалар шактый күп. Менә шулар арасыннан менә Алия дә үзенең белгәннәрен барысын да сезгә ВКонтактедагы эш алымнарын барысын да сөйләр.
Сәлам барыгызга да. Кәефләрегез яхшы дип уйлыйм. Ә, менә безнең бит инде яңа каталог башланып китте. Яңа каталогта инде без обучение башларга уйладык. Бу инде кемгәдер яңалык булыр, ә кемгәдер инде бары тик э, э, кайчандыр алган белемне нагату булыр дип уйлыйбыз инде. Иң беренче үземнән чыгып әйтәм, мин э, контакт вконтактедагы рекрутинг турында сөйләрмен моңа инде әлбәттә үзебезнең э, личный бренд та керәчәк моңа инде э, кешеләрне шушы компаниягә чакыру һәм инде шулай төрле э, үзебезнең ясаган коллажларны коллажлар һәм шулай итеп видеообзорларны төрле объявлениеләрне шушы Вконтакте платформасында ничек урнаштырырга, ничек дөрес урнаштырырга, кая урнаштырырга, гомумән ничек кулланырга бу материалларны шушы платформада. Менә шушы турында мин барысын да бәйнә-бәйнә аңлатып бирәчәкмен. Әйдәгез безнең белән кызлар, бездә күңелле, рәхәт. Бөтенегезне дә үзебезгә чакырабыз. Хәерле имин көннәр барыгызга да.
Инде, әлбәттә, ВКонтактеда гына, ВКонтакте белән генә чикләнмибез. Без бит инде күпләребез безнең яңа килгән консультантлар, шуңа күрә мин барысында теге өстен генә алмыйча, э, беренче класс баласына шикелле баштан ук аңлатармын дип уйлыйм. Э, беренчедән без сезнең белән э, Видеообзорлар буенча карап китерегез, чөнки сораштыру үткәргәндә бик күп кеше э, видеообзорлар турында сораган һәм шуның турында өйрәтүне үтенгән. Э, шуңа күрә видеообзорларның без сезнең белән төрләрен өйрәнербез. Нинди видеообзорлар бар? Мисал өчен, продукция видеообзорлары аерым, әйме? Анары икенче яктан без личный бренд аша продукцияне э, тәкъдим итәргә өйрәнербез сезнең белән. Менә шул һәм видеоларга төшерергә өйрәнербез. Э, нинди төп элементларны кулланырбыз, кулланырга икәнлеген өйрәнербез. Чөнки барыбыз да белеп бетерми. Мисал өчен продукцияне без төшерәбез, төшерәбез, сөйләмибез, яшәй язмыйбыз. Менә э, тирәлектә, гомумән алганда, кеше тормышында Без менә тыңлыйбыз икән кешене, кемдер мисал өчен колак белән кабул итә, әйеме? Кемдер күз белән кабул итә. Шуңа күрә без, консультантлар, продукцияне тәкъдим иткәндә, без сүз белән дә әйтергә тиеш, без язырга да тиеш кемгәдер, менә ничек тәэсир итә бит ул, әйеме? Менә барысын да без кулланабыз бит, менә аларны ничек кулланабыз, нинди приложениеләрдә эшлибез, гомумән алганда, Без видеообзорлар буенча бу юлы тулысынча өйрәнербез дип уйлыйм. Алия инде аңлатып китте үзенең ВКонтактеда ничек ничек алып барачагы турында. Шуңа күрә безнең менә бу планга менә шундый өйрәтүләр куелган инде. Әлбәттә, өйрәтүдән тыш, без әле сезнең белән клиентский чатны алып барабыз, статусларда эшлибез. Көн саен бездә бизнес чакырулар Без аларны читкә куймыйбыз, алар безнең көндәлек эшләребез. Ә инде болар безнең өстәмә эшләр. Шуңа күрә без барысын да белергә тиеш. Без личный брендны үстерергә тиеш. Без продукция белән эшләргә тиеш. Шулай ук, әлбәттә, онлайн эшләребез безгә ияреп бара. Алтын новинкаларына килсәк, э, нәрсә әйтәсем килә? Новинкалар бик күп. Менә үзегез дә күреп торасыз. Аеруча безнең менә инде бу умный порошок дибез инде, акыллы порошок чыкты безнең. Кызык инде исеме умный порошок. Э, шундый бер э, лист менә шундый салфетканы салырга кирәк авто э, стиральный машинага имебезнең һәм ул менә порошок шикелле инде 5 килограммны юачак безнең э, шуңа күрә бу новинкадан файдаланып калыгыз тизрәк заказ бирегез чөнки бездә новинкалар һәр вакыт скидка белән бара Аннан соң бәясен күтәрәләр. Һәм тагын шулай ук э, новичоклар буенча әйтәсем килә, менә яңа килгән кешеләргә безнең шәп подарок булачак. Ул подарокны алыр өчен 1500 сумга заказ ясарга кирәк булачак. 1500 га заказ ясый, 20% скидкасында ала әле ул. Һәм дә инде менә шушындый шәп э, юа торган наборлар булачак аларга. Менә шундый үзегез дә күреп торасыз, бик шәп. Шуңа күрә э, туганнарыгызны, якыннарыгызны чакырыгыз, килсеннәр, бүләкләрне алсыннар. Бик шәп булачак.